Mëtteg, Mir haten de Moie Regierungsrot, wou mer och eng Rëtsch vu Mesuren ugeholl hunn. Mee wollten och de Point maachen iwwert d'Situatioun hei, wéi mer se am Land am Moment hunn. D'Situatioun ass am Moment weider gutt. Dat heescht, et ass eng Situatioun, wou mer gesinn, datt d'Zuele vun den Neiinfektiounen an och d'Capacitéite vun onse Strukturen am Moment wierklech, wat dat concernéiert, eis berouege kann. Dat heescht, datt mer den Deconfinement vum 20 Abrëll, wëll ech just nach drun erënnen, en éischten Deconfinement haten, wou mer eng bal 50.000 Leit aktivéiert hunn, wou mer do eeben ofgewaart hunn iwwert d'Repercussioune vun deem éischten Deconfinement, datt dunn Aner méi kleng Deconfinementer komm si bis den 11 Mee, wou mer och nees e méi groussen Deconfinement och haten. Elo ass verfréit fir Conclusioune kënnen ze zéien iwwert den Impakt vun deem zweete gréisseren Deconfinement vum 11 Mee, mee mir wäerte kënnen nächste Méindeg, a kann ech och schonn direkt ukënnegen, e Regierungsrot maachen, wou mer dann en Délai och vun zwou Wochen hannert eis hunn. A wann déi Zuele sech giffe confirméieren, esou wéi dat am Moment de Fall ass, wäert ech mat der Gesondheetsministesch dem Regierungsrot och Propose maachen, fir nei Mesurë vum Deconfinement kënnen ze annoncéieren. Mee wéi gesot, et wier verfréit haut u Spekulatiounen opzegoen, wat dat concernéiert, ween dat concernéiert a wéi eng genau Datumen Et sinn, mee wéi gesot, nächste Méinden de Mëtte wäert dann och e Point presse sinn, fir kënnen do positiv, hoffe mer, positiv Noriichte kënne matzedeelen. Mir kënnen awer haut net soen, dass mer d'Lutte géint de Virus gewonnen hunn. Dat wier falsch, fir ze mengen, dass et iwwerhaupt guer keng Problemer giffe ginn. Mir kënnen awer soen, dass mer de Virus fir de Moment kleng halen. Mir kënne soen, dass mer déi Mesuren, déi mer geholl hunn, och Effekter hunn an déi Effekter sech positiv och op d'Zuele bleiwen. Ech sinn iwwerzeegt, dass mer och zu Lëtzebuerg déi richteg Strategie deemol zwar rapid hu missen huelen an och am Konsensus zesumme mat deene verschiddenen Instanzen, an dass mer do dee richtege Wee geholl hunn, deen eis erlaabt och eben elo och an engem Deconfinement ze sinn. Et ass weider e Wee vu Solidaritéit, e Wee vu Responsabilitéit. A wa mer et bis elo geschafft hunn, ass well mer och all zesummen dru geschafft hunn. An dat ass och dee Message, dee wichteg ass fir d'Zukunft. A mir wëssen, och wann ech soen, datt d'Zuelen, am Moment positiv sech entwéckelen, dass et awer och eng Rëtsch vu Leit ginn, déi am Moment wéineg positiv Noriichten hunn. Mir hunn den Deconfinement gemaach, wéi gesot den Eeleften. Et sinn nach eng Rëtsch vu Saachen, déi vun Etablissementer, déi och zou sinn. A mir wëssen, dass fir eng Rëtsch vu Leit am Fong am Moment sech am Fong eng Existenzfro iwwerhaapt vun deem, wat se bis elo fäerdegbruecht hu, vun engem Liewenswierk, vun eppes, wat en Traditiounsbetrib, vun där Situatioun, an där se am Moment sinn, awer och Ängschte sinn, wéi et muer weidergeet. Dofir wor et fir eis wichteg, och eng Rei Mesuren ze huelen, déi de Moie vun am Regierungsrot och adoptéiert gi sinn. Wéi Der wësst, hate mer och d'lescht Woch, ob dat mat de Syndikater ass oder och mam Patronat, Echangen, Echangen, déi wierklech konstruktiv waren, A verschidde vun den, vun den zwee, ob dat elo Gewerkschaftssäit ass oder dat vu Patronatssäit ass, wäerten och eng Rëtsch vun hire Propositionen haut an deene Mesuren, déi mer geholl hunn, zeréckfannen. Dat heescht, dass wierklech deen Echange, deen, deen Dialog, deen, deen Austausch, dee mer mat hinnen haten, och wierklech ganz produktiv och war. Den Här Gramegna wäert den Owend mat den zwee Vizepremierministeren och déi Mesure presentéieren an den Här Delles an den Här Fayot, dat heescht de Wirtschaftsminister an de Mëttelstandsminister, wäerten e Freideg och eng Pressekonferenz maachen, wou se ebe méi an den Detail och gi vun deene Mesuren, déi mer festgehalen hunn. Mir hunn haut am Fong e Plang, e Plang vun enger Relance, en Neistart fir Lëtzebuerg, wann een dat ka Sou scindéieren, also net scindéieren, mee wierklech resüméieren, en Neistart fir Lëtzebuerg hu mer wierklech wëlles. Et ass e groussen Deel vu Mesuren, déi en Impakt vu 700 bis 800 Milliounen Euro wäerten hunn, déi och zousätzlech zu den direkten Hëllefen, déi bis elo decidéiert goufen, och nach dobäikommen. Wéi gesot, mir haten éischter déi lescht Wochen a Méint e Stabilisatiounspaket, Pak, dee mer decidéiert haten. Et geet elo drëms, och eng Relance ze kréien, well mer och der Meenung sinn, dass déi och wierklech néideg ass, dat heescht en Neistart fir Lëtzebuerg. De Pak, erlaabt mer, dass ech deen an dräi grousse Prioritéiten och géif resuméieren, dat heescht eng Kéier Aarbechtsplazen erhalen an de Retour op d'Aarbechtsplaz och encouragéieren. Mir hunn d'Zuele jo vun der ADEM de Moie matgedeelt kritt. De But ass, dass esou mann wéi méiglech Leit an de Chômage kommen. An och am Fong duerch den Impakt vum Chômage oder vun deem Covid 19 kënne mer eis och net erlaben, dass déi d'sozial Schéier déi d'sozial Schéier hei am Fong grouss opgoe géif duerch den Impakt och vun dëser Kris. Eng zweet Prioritéit ass de Betriber, déi an deene Secteuren, déi wierklech och am meeschte betraff sinn, finanziell weider ze ënnerstëtzen a wéi gesot och eng Eng déi wirtschaftlech Relance, déi och nohalteg sollt sinn. Mir hunn och de Moien de PNAC ugeholl. Dir wësst jo, dass mer eis och Ziler ginn hunn am PNAC au Niveau vun der Reduktioun vun CO2-Ausschéiss vun den Energien, och renouvelable. A mir wëllen och an déi Richtung goen. A fir eis ass et och wichtig an där Relance économique, déi mer hunn, och dass do en nohaltegen Impakt do sollt bleiwen. wéi gesot, d'Aarbechtsplazen ze erhalen a virun allem an deene Secteuren, déi duerch eben duerch d'Fermeture geholl gi sinn, musse mer duerch verschidde Mechanismussen ënnerstëtzen. Deen ee Mechanismus ass dee vum Chômage partiel, dee strukturell fir déi Secteuren, déi am meeschte betraff sinn, dat heescht d'Betriber, déi besonnesch och duerch d'Kris betraff sinn, kënnen ab den éischte Juli iwwert eng vereinfacht digital Procédure och e Chômage partiel structurel ufroen. D'Regierung huet och de Moien decidéiert, dass mer e Fonds de relance et de solidarité pour entreprises am Fong schafen. Dat ass am Fong fir déi Betriber, déi och hei am meeschte betraff gi sinn. An dat sinn Hëllefe fir déi Betriber, déi bis elo och zoubleiwen. Ob dat den Horesca-Secteur ass, den Tourismus-Secteur ass, ob dat den Événementiel ass, mee och zum Beispill Fitnessstudioen, awer och nach eng Rëtsch vun aner Betriber. Déi Betriber kréien am Fong sechs Méint laang eng direkt Hëllef, fir déi Perte vum Chiffre d'affaires, déi mindestens 25 Prozent héich muss sinn, ze kënnen ze kompenséieren. Am Fong fir all Aarbechter, deen am Betrib lo schaffe kënnt, An deenen, déi bis elo zou waren oder zou sinn, kritt een eng Hëllef vum Staat vun 1250 Euro de Mount a fir all Aarbechter, deen am Chômage partiel ass, eng Hëllef vun 250 Euro. Wéi gesot, den Här Gramegna mam Här Kersch an Här Bausch wäerten den Owend méi am Detail agoen, wéi dat sollte fonctionnéieren, well et sinn och Plafonds virgesinn a verschidde Mechanismen, déi virgesinn sinn. Dann gëtt och eng Aide fir d'Relance vum Commerce ze ënnerstëtzen. D'Buttiker, déi bis zu 250 Mataarbechter hunn, kréien eng direkt an och eng steierfräi Hëllef pro Mataarbechter a pro Mount vun 1.000 Euro fir de Mount Juni, vu 750 Euro am Juli a 500 Euro am August, an dat bis zu engem Maximum vu 500.000 Euro. och pro Mount. Et soll Investitioune gemaach ginn an der nohalteger Entwécklung och vun de Betriber, an do wäert och den Här Fayot e Freideg op där Pressekonferenz, déi e mam Här Delles hält, méi an de Detail kënnen agoen, wéi mer kënnen eeben och d'Betriber hëllefen an der Digitaliséierung, an der Energieeffizienz och. doranner z'investéieren. Et sinn zousätzlech Mesuren, déi geholl gi sinn, All Résident, och all Frontalier, kritt zum Beispill och e Bong fir eng Iwwernuechtung an enger Structure d'hébergement zu Lëtzebuerg, fir eeben och den Tourismus ze ënnerstëtzen, well mer wëssen, dass mer duerch den Tourismus, dee mer och ënnerstëtzen, d'Leit, wa se bis op eng Plaz ginn, och dann eppes besiche ginn, den Tourismus, wéi gesot, domadder ënnerstëtzen, d'Hotellerie och ënnerstëtzen a wann d'Leit bis ënnerwee sinn, och wäerten eppes iessen an eppes drénke goen oder vläicht eppes kafe goen. Dat heescht, dass mer och, a mir wësse virun allem och net, wéi d'Summervakanz elo alleguerten och esou ausgesäit, am Moment ass dat doten och eng Ënnerstëtzung fir den Tourismus an dat, wat ronderëm sech do kann entwéckelen. Bei de Loyeren, an ech mengen, dat ass e Message, deen ee reegelméisseg och kritt huet, dass de Loyer eben e Problem wär vun engem Coût fixe fir d'Betriber, deen awer och problematesch wier fir d'Privatproprietären, justement z'encouragéieren am Fong déi zousätzlech Loft, déi wierklech am Moment och gebraucht gëtt, fir dat z'encouragéieren, wëlle mer si incitéieren, de Loyer och ze reduzéieren. An dat heescht, dass de Proprietär fir dëst Joer All Reduktioun vum Loyer, déi elo mécht, duebel kann ofsetzen op de Benefice vun der Locatioun an der Steiererklärung, an dat bis zu engem maximalen Montant vu 15.000 Euro. Mir sinn iwwerzeegt, dass, an ech wëll wierklech do och deene Proprietären, déi bis elo et scho gemaach hunn, ouni dass en incitatif ginn ass, Merci soe mir. Dat heite wäert nach dee Coup de pouce sinn, deen da vläicht deen een oder deen anere Propriétaire och incitéiert, déi dote Mesure ze huelen. Et ass am Intérêt vum Propriétaire, dass e Locataire bleift, dass keng Faillite ass an, wéi gesot, déi Loft, déi en dann dem Locataire och gëtt, ass, wéi gesot, och dann eng Win-win-Situatioun, wann een dat och ka soen. Mir hunn. Och awer fir d'Privatleit decidéiert de Moien, dass dëst Joer keng Augmentatioun vun de Loyere sollt kommen. Dat heescht, et gëtt en Incitatif fiscal fir d'Betriber, wann se, also fir Commerçante, wann de Propriétaire, wéi gesot, do déi Reduktioun mécht, gëtt en Incitatif, fir dass de Propriétaire dat vu senge Steiere kann duebelt ofsetzen. A fir d'Privatleit, net dass ee vermëscht, dass dat eent an dat anert, dat eent ass, wéi gesot, Am Bail commercial, fir de Bail à loyer, den normale Bail à loyer fir privat Leit, gëtt et dëst Joer keng Augmentatioun bis den 31 Dezember, well mer och wëssen, dass eng Rëtsch vu Leit, déi duerch de Chômage partiel awer och net 100 Prozent vun hirer Pai kritt hunn, do wierklech och nach eng Augmentatioun vum Loyer ganz schwéier wier fir kënne finanziell ze verkraften. Mir hunn d'Avance remboursablen och fir d'Betriber vun alle Gréisst an och vun alle Secteuren eng grouss Flexibilitéit ze ginn, hu mer och eeben déi Mesure erweidert nach eng Kéier fir véier Méint de Moien, fir datt een do och au bénéfice vun där ka kommen. Mir hunn de Moien och e Plang ugeholl au Niveau vun der Kultur, wéi mer och eng Relance économique an der Kultur och kënne kréien. Dat wäert och am Sport stattfannen an et sinn eng Rëtsch wéi zum Beispill d'Wënzer, d'Baueren, wou mer wëssen, dass do och nach Diskussioune sinn, wou den Här Schneider zum Beispill schonn, just fir deen ze zitieren, och schonn ugekënnegt huet, dass en och do mat hinne wëll kucken, wéi een do Mesurë kann ergräifen. Dir hutt jo sécher och de Communiqué scho kritt vun der Familljeministesch. Mee wéi ech Iech virdru gesot hunn, ass et och wichteg, dass een an esou enger Kris sech bewosst ass, dass déi, déi schonn et am schwieregsten hunn, Enn des Mounts d'Länner beieneen ze bréngen, duerch de Verloscht, duerch, wa se geschafft hunn, duerch d'Perte vu Rentrées supplémentaires, déi se vläicht kritt hunn, an eng ganz schwéier Situatioun komm sinn. Dofir hu mer och decidéiert, déi modest Revenuen och hei ze ënnerstëtzen, andeem mer eng Verduebelung vun der Allocation de vie chère fir dëst Joer och wäerte maachen. Dann hu mer de Moien och decidéiert, dass de Congé pour soutien familial, also legal gemaach gëtt, dat heescht eng Base légale och kritt, well mir wëssen, dass och eng Rëtsch vu Betreiungsstrukture jo zou sinn, dat heescht Betreiungsstrukture wou d'Leit am Fong forcéiert gi sinn, fir sech ëm déi Leit da kënnen ze këmmeren, ob dat eng Persoun ass mat engem Handicap oder eng Persoun, also eng adulte Persoun och mat engem Handicap, deen oder eng Struktur, dat heescht wou eng Persoun, déi am Dag an enger, oppe Struktur war, fir eben och do occupéiert ze sinn, déi zou ass, datt een och doduerjer eben duerch déi Fermeture och kann eben de Congé pour soutien familial ufroen, wou een dann eben och déi Méiglechkeet kritt, sech dann ëm déi Persoun ze këmmeren. Fir d'Studente wësse mer, datt mer och au Niveau vun de Bourssen jo Limitatiounen hu mat der Zuel vu Semesteren oder vun Durée, déi ee muss erfëllen, fir kënnen Prêten oder Bourssen kënnen unzefroen. Mir hunn och décidéiert, eeben och deen Délai eeben och kënnen ze verlängeren, fir dass och d'Studenten elo net eeben, well se d'Examen net kënnen maachen oder well se eeben Problemer hunn, fir op d'Uni ze goen, oder eeben carrément gesot ginn ass, dëst Joer ass eeben näischt, dass een eebe kuckt, fir dass do keng Studenten vun haut op muer guer keng Hëllefe méi giffe kréien. Ech hunn Iech virdru gesot, dass eng Relance, déi soll och nohalteg sinn, well mer och der Meenung sinn, dass mer déi Défien, déi mer wëllen ugoen, an ech wëll Just drun erënneren, dass an e puer Deeg oder an e puer Wochen elo dee Green Deal soll jo op europäeschem Niveau jo festgeluecht ginn. Mir wëllen deen haut scho festleeën. Fir eis ass d'Flicht, dass mer dee Green Deal, deen Engagement, dee mer och geholl hunn vis-à-vis vun den nächste Generatiounen, vis-à-vis vun deene Suergen och vun de Leit, sollen eng Gesellschaft hunn, wou mer wierklech d'Leit encouragéieren och fir nohalteg Moyenen ze huelen, do wou et och méiglech ass. An dat heescht, dat gëtt eng Kéier fir d'Leit an och fir d'Betriber, ob dat op d'Mobilité douce ass, wann een do op d'Elektromobilitéit geet, dat geet vu Camionnetten iwwer d'Autoen bis iwwer de Vëlo an oder deen normale Vëlo, dat heescht iwwer d'Mobilité douce dann d'Méiglechkeet och kritt fir do d'Erhéijung vun de Subsiden, déi am Moment bezuelt ginn, an dat ass awer och geduecht zum Beispill bei Renovatiounsaarbechten oder bei Energie, déi een och doheem verbraucht, wat do vun anere Moyenen do sinn, fir do och eng Ënnerstëtzung kënnen ze ginn, fir do ëmzeklammen a wéi gesot och am Fong deene Betriber, déi an deem dote Secteur schaffen, dee Coup de pouce kënnen ze ginn, dass d'Clienten da vläicht och déi Aarbechte maachen, déi se vläicht bis elo och hesitéiert hunn ze maachen. Dowéinst op dat elo D'Garagiste sinn, ob dat d'Heizung, ob dat all déi, déi d'Renovatiounsaarbechte maachen, och derno kënne vun deene Mesuren, andeems de Client dann méi subventionéiert gëtt, kënnen do ënnerstëtzen. Dat ass wierklech gesot, fir eng Relance économique ze hunn. Dat heescht, fir op där enger Säit, hutt Der jo och gesinn, wéi mer dem Bierger wëllen entgéintkommen, wéi mer dem Bierger kënnen och, d'Consommatioun méi einfach maachen oder op jidde Fall ënnerstëtze fir an d'Consommatioun ze goen, op där anerer Säit wéi mer de Betriber wëllen hëllefen, well et huet kee Wäert just ze soen, d'Butteker ginn op, wa keen dohinner geet, wa keen en Acte de commerce mécht, dann huet et och kee Wäert einfach ze soen, et ass op. Dat geet net duer. Dat heescht, fir eis ass et och wichteg eeben ze kucken, d'Kafkraaft vun de Leit an da mat deene Mesuren, déi mer haut geholl hunn, och z'ënnerstëtzen. Wéi gesot, déi nächst Etappe déi mer elo hunn, ass nächste Méindeg Regierungsrot, wou ech, wéi gesot, hoffen, dass mer, wann déi Evolutioun vun den Zuelen déi selwecht bleift wéi am Moment, dass mer nei Mesurë kënnen ukënnege, positiv Mesurë kënnen ukënnegen. Dir wësst jo, dass mer am Moment den éischte Juni am Bléck hunn, mee déi dat, Kann no hanne wéi no vir geréckelt ginn, hu mer Iech dele Départ och gesot. Dowéinster ass et wichteg, dass mer de 25 déi genau Analys hunn a mat deene Modalisatiounen dann och déi Responsabilitéit huelen, fir déi richteg Décisioun do ze huelen, wou mer mengen, dass de richtegen Equiliber och do dra besteet. Dann en Text, e Punkt, deen iwwert en Text, Dir wësst jo, dass mer iwwert d'Pandemiestexter geschwat hunn, mir hunn iwwert d'Covid 19 Texter geschwat. Fir eis wor et immens wichteg als Regierung, dass mer et fäerdegbréngen, deen, ech wëll net soen dee Konsensus, mee deen Zesummenhalt, dee mer awer säit dem Ufank vun dëser Kris hunn, och weider halen. Hei soll et net sinn, dass d'Regierung seet, dat do ass en Text a mir kréien 31 Stëmmen an et ass egal, wat d'Oppositioun seet. Nee, dat ass net d'Haltung, déi mer wollten hunn. Mir wollten au contraire kucken, wéi mer kéinten en Text hunn, qui aura la le plus grand support possible och an der Chamber. Dofir hu mer och deen Echange gehat mat der Chamber, är mir en Avant-projet ugeholl hunn. Deen Avant-projet wäert nächste Méindeg och am Regierungsrot sinn, well do dann eng Rëtsch vu Modalisatiounen och wäerten dra sinn. An dee Projet ass elo net méi een, mee et sinn zwee Projeten, déi mer wäerten huelen. An normalerweis ass dat esou virgesinn, wéi gesot, dass mer zwee Projete virhuelen. Mee wéi gesot, et ass nach réischt e Méindeg, wou mer se definitiv wäerten unhuelen, wou mer dann am Fong eis déi Reegele ginn, déi normativ Reegele ginn, déi awer nach wichteg sinn, elo nach fir eng gewëssen Zäit ze huelen. Iwwert d'Délai'en, all déi Saache si mir och oppen zur Chamber, mir hunn hinnen dat och matgedeelt. De Fait wor, dass een am Ufank wollt, an huet musse kënnen séier reagéieren, wann nei Saache giffe passéieren, wann eng zweet Well géif kommen, wann eng Situatioun géif kommen, wou d'Regierung an der Urgence misst agéieren. D'Chamber huet eis matgedeelt, dass si ganz flexibel sinn, dass si bereet sinn, ganz rapid kënnen domat ze schaffen an dowéinst während mer dann eben iwwert d'Méiglechkeet vun de Projets de loien da kënne mat hinne légiféréieren. A mir mengen, dass dat doten och déi transparentst Aart a Weis ass, och fir kënnen déi doten Texter ze maachen. Mir haten och d'Gewerkschaften jo, wéi ech virdru gesot hunn, zu Senneng d'lescht Woch an och d'Patronat gesinn. D'Gewerkschaften hate sech Suerge gemaach iwwert den Text. Dofir wor et fir eis wichteg och, se gëschter och ze gesinn, an ech mengen, dass een, wann ech d'Titele gesinn, déi an der Press stoungen, se awer rassuréiert waren iwwert den, den, den, d'Carcasse vun deem, wat mer awer dann wëllen och e Méindeg unhuelen, a wéi eng Richtung mer wëllen, mer wëlle goen. Wéi gesot, dat wäert dann e Méindeg sinn, an da wäerten, mir musse just kucken, well de 24 Juni leeft den État de crise, aus, an dofir ass et wichtig, dass mer eng Base légale hunn, déi virdrun dann och duerch d'Chamber ka goen. En lescht Punkt, deen ech awer och nach wollt abordéieren, wor dee vun de Culten, well déi gemengt ginn ass, dass d'Culten der Regierung egal wären. Ech menge wann et egal gewiescht wier, dann hätte mer näischt gesot, dann hätte mer gesot, Maacht roueg alles weider. Et ass ëm d'Sécherheet, et ass ëm d'Gesondheet, et ass ëm en Intérêt général gaang, deen dës Regierung Wierklech haart. A fir eis wor et och wichteg, dass mer, wa mer soen, dass keng Agruppementer, net banne, sollen evitéiert ginn, keng Contacts physiques evitéiert gi sinn, och, a mir wësse wéi schwéier et ass, wann een am Fong d'Liberté religieuse an d'Liberté d'exercer sa religion limitéiert. Ech wëll awer just drun erënneren, dass mer d'Liberté de manifestation och limitéiert hunn an am Fong, ee vun deene Rechter, deen awer am schwéiersten ass ze akzeptéieren, am Fong limitéieren, ween een dierf gesinn. Dat heescht, datt mer wierklech de Leit gesot hunn, Evitéiert Iech ze deplacéieren, gitt keen ze treffen, an ech mengen, dee bleift doheem, wor wierklech eng Aschränkung an de Libertéite vu jiddwerengem. A mir wollten, mir wollten dat doten, esou bal et nëmme geet, och wéi gesot nees kënne lockeren. Ech hunn net méi spéit wéi gëschter déi lescht Propositioun och kritt vun engem Plan de déconfinement Vun engem Culte, dat heescht, si si lo alleguerten och dobannen. Mir wäerten, muer wäert ech eng Reunioun hunn zesumme mat de Responsabele vun de Cultes conventionnés, fir mat hinnen zesummen ze kucken, wéi mer e Plang kënnen ausschaffen, deen elo um Dësch läit, mee wou nach deen een oder deen anere Punkt muss kënnen diskutéiert ginn, fir dass mer de 25. och kënne Mesuren huelen an Annoncen och maache konkret, wéini och d'Cultesplazen nees opginn. Fir mech ass wichteg, dass d'Culten och alleguerten nees kënnen zesummen och opmaachen an, wéi gesot, hiren, de Gleewege vun deene verschiddene Culten, och nees seng Rechter ka kréien, fir op de Lieu de culte ze goen an eeben och sech a senger Communautéit erëm ze treffen. Fait ass awer, wéi gesot, dass d'Gestes barrièren, dass d'Mesures sanitairen iwwerall zielen, ob dat bannen, ob dat baussen ass. Dat heescht, dass de Distanciation sociale nach ëmmer d'Regel ass, déi immens wichteg ass, eebe fir z'évitéieren, dass mer eng Prolifératioun vun dem Virus och kréien. Mee wéi gesot, muer hu mer eng Reunioun an ech sinn iwwerzeegt, dass mer muer, fir dann eeben am Figurativen ze sinn, och da muer de Moien no der Reunioun wäerte wäissen Damp hunn, An da wäerten och kënnen direkt zesumme méiglech Annoncë maachen, déi, ech mengen, och dann deen een oder deen anere wäerte ganz zefridde stellen. Voilà, wéi gesot, op déi verschidde Punkten. An ech géif direkt dann der Madamm Gesondheetsministesch d'Wuert weiderginn. Jo, Merci. Gudde Mëtteg. Et ass eng Kéier gutt erëm virun Ae geféiert ginn, Dës Pandemie huet eis gerëselt alleguerten, Land a Leit, an zwar op eng Aart a Weis, wéi déi meescht vun eis nach ni materlieft hunn. Eis eeler Matbierger, sécherlech an der Nokrichszäit, fir déi, déi dat matgemaacht hunn, mee eisereen net. Et ass wierklech eng Situatioun, déi ons villes geléiert huet. Mir sinn och elo e bësselchen an eppes, wat ech eng Mi-temps géif nennen. Mir hoffen alleguerten, iwwert de schlëmmste Bierg ze sinn. A wann een zréckkuckt, da weess een, dass een duerch déi Kris hei och virun Ae geféiert ginn huet, wéi schwiereg et ass am Ongewëssen ze sinn, wéi schwiereg et ass Décisiounen ze huelen, wou een net net wierklech weess, ob se richteg sinn oder net. Entretemps hu mer eng gewëssen Assurance, dass villes richteg war, mee am Ufank, an dat muss een éierlech soen, wou mer schnell Mesuren geholl hunn, och ganz restriktiv Mesuren, dat war Spekulatioun. Mir hu misse ganz schnell handelen a mir woussten net zu honnert Prozent, ob et richteg war. Dofir deet et och gutt im Nachhinein ze gesinn, dass déi Brems, déi mer gezunn hunn, zum richtegen Zäitpunkt war an dass et och déi richteg Envergure war. Haut wësse mer dat, mir gesinn, dass eis Zuele wierklech drësteg agebrach sinn an dass dat eis eng gréisser Katastroph hei konnt évitéieren. Lëtzebuerg huet net déi dramatesch Zoustänn kannt wéi aner Länner, wou mer wierklech an d'Mauer gaange wäre mat engem Mangel u Schutzmaterial, mat enger Iwwerflutung um Niveau vun eise Spideeler. Mir hunn et iergendwou bis elo. an de Grenze vun engem akzeptabele Szenario gehalen. D'Presenz vum Virus ass immens zréckgaangen, dat gesitt Der Dag fir Dag un den Zuelen. Et geet wierklech konstant weider, dat ass extrem positiv. Och d'Unzuel vun de Patienten an eise Spideeler geet erof. Lues a lues kommen der heiansdo e puer bäi, mee grondsätzlech geet et wierklech erof. Dat ass dorobber, wou mer geziilt hunn, an dat trëtt och an zu dësem Zäitpunkt. Mir hunn nach ganz wéineg Leit op den Intensivbetter leien. A mir hunn och ganz schnell kënnen intervenéieren, fir d'Nieweneffekter, déi dës Kris hat, déi déi Mesuren haten, iergendwou esou ofzefiederen, wéi et méiglech war, au fur et à mesure, wëssend, dass mer net iwwert de Bierg sinn, weder mat der Pandemie, de Virus ass nach ëmmer do, nach natierlech mat de Konsequenzen op wirtschaftlecher a gesellschaftlecher Basis, déi dës Mesuren, déi duerch de Covid en place gesat gi sinn, mat sech bruet hunn. Eist Zil war et an enger éischter Phas, ganz kloer ze bremsen. Mir hate just een Zil, wierklech d'Handbrems zéien, dat ganzt eroffueren, eroffueren, eroffueren. Haut ass eist Zil en anert, dat ass eis reusséiert erofzefueren. Elo ass eist Zil, net ze maache wéi wann näischt wär, mee et geet drëm, d'Propagatioun vum Virus einfach elo lues ze halen, flaach ze halen a parallel esou vill wéi méiglech Normalitéit nees afléissen ze loossen. Dass mer also kucken, deem Virus esou ze begéinen, dass mer em Loft aus de Segelen huelen. E wäert ëmmer do sinn, e wäert och ëmmer iergendwéi nach ee fannen, wou e kann higoen. Mee d'Zil ass et wierklech, dat esou lues wéi méiglech geschallt ze kréien, an dat eebe parallel mat Oplagen, déi mer eis alleguerte ginn, fir wierklech ze evitéieren, dass en all ze vill Nierbuedem fënnt. Dass also Verantwortung a Virsiicht nach ëmmer gefrot. Dat ass net onbedéngt Angscht. Angscht ass net ubruet, wëll am Eenzelnen ass dee Virus keng grouss Gefor. Dat ass eng kollektiv Gefor. D'Gefor läit dodranner, dass mer wierklech ze vill schnell erëm eng Kéier en Ausbroch kréien an dass mer doduerch an eng Iwwerlaaschtung kréien. Dofir ass d'Rezept ass wierklech elo responsabel ze sinn, Disziplin ze weisen an esou weiderzefuere wéi mer dat elo iwwert déi lescht Woche bewisen hunn, dass mer et kënne maachen. Mir wäerten och weiderhi probéieren eist Bescht ze maachen, fir dat richteg ze maachen am Deconfinement esou gutt ewéi am Ufank vun der Kris, wëssend och hei, datt et an dësen Zäite ganz schwiereg ass, d'Pretentioun ze hunn, dat richteg ze maachen. Et ass e schwieregen Exercice, och elo nach. Mir schaffe mat ganz vill Inconnuen. De Virus iwwerrascht eis ëmmer erëm. Dag fir Dag kommen nei Erkenntnisser, déi mer mussen afléisse loossen. Dofir ass eist Zil, wierklech all d'Moyenen drop ze setzen, d'Kenntnis esou gutt wéi méiglech um leschte Stand ze halen, souwuel generell duerch Austausch mat internationalen Experten, duerch e Suivi vun deem, wat steet ronderëm de Virus, wéi natierlech och hei bei eis am Land, dass mer genau verstinn, wéi presentéiert de Virus sech an eiser Bevëlkerung, wéi developpéiert en sech, wéi evoluéiert en. An dat ass eppes, wat mer notamment eeben an der Zesummenaarbecht hei am Land mat eiser Fuerschung am Moment ganz gutt am Grëff hunn, wat mer och weiderhi wäerte verstäerkt maachen duerch eis Tester, déi mer maachen, wou mer kucken, wéi d'Evolutioun ass. Mir hunn mëttlerweil, si mer bei 63.000, eppes Klenges méi wéi 63.000 Tester, déi mer hei gemat hunn am Land. Dat ass nach ëmmer immens vill a mir wäerten och domadder weiderfueren. Wat ass also zu dësem Zäitpunkt richteg fir eis? Richteg ass et sécherlech nach ëmmer, déi Transmissiounsketten ze briechen. Wéi kann een dat am beschte maachen? Och weiderhin duerch Distanz. Et ass keen neit Wonnerrezept do, zanter mer eis fir d'lescht hei gesinn hunn. D'Distanz ass nach ëmmer de Wee. Net onbedéngt d'sozial Distanz, well mir brauche soziale Kontakt mat eise Matmënschen, mee et ass wierklech déi physesch Distanz. Dir wësst, wat ech mengen, et sinn déi zwee Meter. Et ass déi physesch Distanz, déi nach ëmmer den allerbeschte Schlëssel ass, fir duerch dës Zäit ze goen. Dat, fir datt mer de Virus souzesoen op eng Diät setzen, datt en net méi esou einfach e Gaascht fënnt wéi zu um Ufank vun dëser Pandemie, datt et méi schwéier gëtt an datt e lues a lues erhéngert oder zumindest net immens gutt weiderkënnt. Dat ass eppes, wat mer an eiser Hand hunn. Et muss een sech dat ëmmer erëm virun Aen féieren. Mir hunn dee Schlëssel an eiser Hand. Dat ass am Fong geholl dee beschte Wee wierklech, fir déi Well kleng ze halen, fir ze evitéieren, datt mer eng zweete Kéier geschlo ginn. Dann ass et och richteg, an dozou sti mer weiderhin, alles ze maachen, fir de Virus ze fannen, do wou en ass. An dat ass d'Zil vun eiser Teststrategie, déi mer weiderfueren, mat alle Moyenen, déi mer zur Verfügung hunn, fir wierklech Leit, déi Träger si vum Virus, ze identifizéieren. Donieft natierlech och déi, déi potenziell e kënne weiderginn, dat heescht, déi an engem Contact étroit waren mat engem, dee positiv war. Dat heescht wierklech alles drun ze setzen, déi Leit ze identifizéieren, mat hinnen am Kontakt ze sinn, se ze isoléieren, se natierlech och gutt ze begleeden an der Isolatioun duerch e personaliséierte Suivi, dee mer maachen iwwert eis Inspection sanitaire, an esou wierklech ze evitéieren, dass Leit, déi de Virus hunn, e weiderginn. Et wäerten ëmmer Leit, déi Träger sinn, och zirkuléieren. De Virus wäert net verschwannen, mee wéi gesot, d'Zil ass eng Verlangsamung, eng Ausbremsung. Dat ass dat, wat mer brauchen, fir hei gutt doduerchzekommen. Dann si mer nach ëmmer der Meenung, dass et och ganz wichteg ass ze motivéieren, well et si ganz schwéier Zäiten. Ech géif och hei soen, hutt alleguerten nach e bësse Gedold. D'Konsequenzen hunn ënnerschiddlech getraff. Fir déi eng Leit war et méi einfach duerch dës Zäiten ze goen, wéi anerer, déi wierklech op hir existenziell Limitte komm sinn. Ech denken och un ons eeler Matbierger, déi hei, vun deene ganz, ganz vill ofverlaangt ginn ass an de Maisons de soins, duerch Isolatioun iwwer Wochen. Mir wäerten alles drop setzen, esou schnell wéi méiglech, esoubal dat méiglech ass, wierklech opzelockeren, d'Normalitéit nees méiglech ze maachen an d'Leit och op hirem Wee ze ënnerstëtzen, fir duerch dës Kris och nach weiderhin ze goen. Et brauch Campagnen. Mir däerfen net vergiessen, dass de Virus nach net laanscht ass. An do si mer och gefuerdert. Dofir ass och d'Informatioun ganz wichteg. Déi ass oft en Thema gewiescht an deene leschte Wochen. Mir sinn ons och bewosst, dass et. Ech mengen, heibanne wësst Där, dass och Äre Beruff, Kommunikatioun ass e Beruff, dat hëlt Zäit, an Zäit ass leider dat, wat och Mangelware bei eis ass. Dofir ass et déi ganzen Zäit e Seeldanz, ze handelen, och ze kommunikéieren. Transparenz ass extrem wichteg, dass verstane gëtt, firwat mer maachen, wat mer maachen. An och do wäerte mer verstäerkt probéieren, um Ball ze bleiwen. Ech mengen, mir hunn och vill geléiert duerch déi Kris hei. Mir setze ganz vill Efforten do drobber. Och wëssend, dass et och e groussen Challenge ass, Ongewëssheet ze kommunikéieren, mee och dat, lues a lues fënnt sech dat. An et ass eist Zil, duerch eng gutt Informatioun och wierklech Vertrauen ze schafen, dass dat, wat d'Leit brauchen, dass se sech kënnen drop verloossen, dass Mesuren, déi vläicht net ëmmer op den éischte Bléck kohärent wierken, mee déi eng global Kohärenz hunn, a fir den Eenzelen si se sécherlech net ëmmer kohärent an novollzéibar, dass d'Leit trotzdeem iergendwou kënnen e Vertrauen opbauen, dass dat Ganzt e Sënn huet. An dass mer eng Idee dohannert hunn, wéi mer wëllen hei derduerch kommen. Wat elo spezifesch d'Santé betrëfft, Dir wësst, dass d'Tücke vun deem Virus ass, dass, wann e sech eeben ze vill schnell verbreet, eis en an eng Situatioun bréngt, wou mer et net packen, wou ze vill Leit matenee do stingen. Dat heescht, et ass nach ëmmer do, wou mer mussen usetzen, e Bléck behalen op d'Beleeung vun eise Better. Dat ass dat, wat mer am strengste monitoren, och elo déi ganzen Zäit, fir ze kucken, dass mer net an eng Iwwerlaaschtung erakommen, dass mer iergendwéi esou opgestallt sinn, dass mer dat och iwwert déi nächst Méint wäerte packen. Wat mir am Moment maachen, dat ass eis preparéieren. D'Aarbechte lafe bei eis op héijen Touren, well wa mer de Méinde wëllen Annoncë maachen, da setzt dat viraus, dass mer ganz vill virgeschafft hunn, dass mer ganz vill Hypotheesen duerchspillen, fir ze kucken, wéi d'Rahmenbedingungen kinnte si fir déi eenzel Secteuren, Duerch déi Aarbechte sinn amgaange wou mer mat den eenzelen Acteuren intensiv zesummesëtzen, fir duerchzespillen, wéi Oplockerunge kéinten ausgesinn, wéi een dat kéint encadréieren, dass mer dat wierklech och prett hunn, wann et dann esouwäit ass, fir wierklech operationell kënnen ze sinn. Am selwechten Otemzuch si mer och elo dës Woch ganz intensiv domadder beschäftegt, e Bilan ze zéie vun eiser Teststrategie, déi mer bis elo gefuer sinn, Dir wësst, dass do eng Rei Saachen um Lafe sinn. Do hate mer schonn öfters en Echange driwwer. Och do wäert de Freiden eng Tëschebilanz kënne kommen, déi eis en même temps erëm wierklech eng gutt Basis gëtt, fir de Méinden dann och rouege Gewëssens kënnen Mesuren ze huelen. Do wäerte mer eng separat Pressekonferenz dozou hunn, well d'Auswäertunge sinn am gaangen. Mee op de Freiden, wann alles riicht leeft, misste mer kënne wierklech e bësselche presentéieren, wou mer stinn, wéi et ausgesäit mat der sougenanntener Herdenimmutéit an esou weider a wat och eis Teststrategie iwwer déi nächst Woche wäert sinn, fir déi och do nees eng Kéier wierklech verständlech ze maachen. Si ass villschichteg, et ass komplizéiert an do si mer beméit wierklech, fir dat och zesummen mam Claude Meisch, mat den Acteuren aus der Fuerschung wierklech kloer ze maachen, wat Sënn an Zweck vun den eenzelne Projeten an Aktiounen ass. Da si mer och amgaangen e Bilan ze maache vun der Logistik. Dir wësst, datt d'Logistik e Kärthema war déi éischt Wochen, wou mer ganz vill gefuerdert waren. Mir sinn haut an enger Situatioun, wou mer op ganz ville Saachen wierklech e gudde Stock hunn, wou mer also an enger vill méi enger confortabeler Situatioun si wéi um Ufank vun dëser Pandemie. Dat ass wichteg. Dat gehéiert fir eis zur Preparatioun fir eng eventuell next Well, déi een awer ni kann ausschléissen, och wa mer se net wëllen an net wënschen an alles maache fir se ze evitéieren. Mir sinn och amgaangen, eis Réserve sanitaire ze evaluéieren. Dir wësst, dass mer ganz, ganz vill Leit iwwert déi lescht Wochen am Asaz haten op Aarbechtsplazen, wat net hir normal Aarbechtsplaze sinn, ganz vill Benevolen och, déi am Asaz sinn an déi elo duerch d'Oplockerungen natierlech erëm lues a lues och hire Wee an hir normal Aktivitéiten zeréckfannen. Dat stellt eis natierlech erëm virun nei Erausfuerderunge fir eis Réserve sanitaire. Fir emol eng Kéier ze verstoen, wéi gesäit déi elo aus, wann en Deel Leit nees eraus sinn, an a wéi kënne mer se opstellen, och fir d'Zukunft, well och Personal wäert e kritescht Element bleiwen. Mir si gefuerdert. Mir hunn och am Gesondheetswiese ganz vill Ausfäll, méi méi wéi zu normalen Zäiten natierlech, a mir wäerten och weiderhin duerch déi Kris an deem op deem Gebitt gefuerdert bleiwen. Do si ganz vill Besoinen, esou dass dat och en Dossier ass, wou mer intensiv drop schaffen. An dann fir de Rescht si mer am gaangen eis natierlech och auszetauschen, fir de Gesondheetssecteur selwer elo esou opzestellen, fir, bon, éischtens emol erëm, an dat ass déi éischt Prioritéit bei eis, mat den Acteuren zesummen ze kucken, alles ze maachen, datt déi normal Aktivitéiten am Gesondheetswiese wierklech erëm kënnen och zur Normalitéit erëmfannen, datt déi lues a lues kënnen eropgefuer ginn. An dann hu mer ganz vill Echangen och mat den eenzelen Acteuren, mat den Dokterschaft, mat de Spideeler dës Woch nach, fir ze kucken, wéi mer eis opstellen, fir eng eventuell zweet Phas, falls nach eng Kéier giffen d'Infektiounen esou eropgoen, dass mer erëm eng Kéier wierklech giffe staark gefuerdert ginn. Mer hu jo vill geléiert duerch déi éischt Erfahrungen, déi mer gemat hunn, an sinn och ganz zouversichtlech, dass mer do elo zesumme gutt Léisunge fanne fir eis opzestellen op eng next Phas, déi net onbedéngt, Esou muss ausgesi wéi déi éischt Preparatiounsphas. Dofir sinn Erfarungen do, déi soll een afléisse loossen. An deem Kontext géif ech eng Kéier drop hiweisen, datt den Zoulaf entretemps bei eise Centres de soins avancés, natierlech gekoppelt un déi niddreg Zuel vun Infektiounen, sech wierklech berouegt huet iwwert déi lescht Wochen an datt mer decidéiert hunn, elo ab dem 29 Mee d'Centres de soins avancés vun Ettelbréck a Gréiwemaacher zouzemaachen. Dat ass eng Positiv Nouvelle an dësem Kontext si wierklech nach ganz, ganz wéineg Leit, déi dohinner kommen, déi dat brauchen, soudass mer dee Schratt kënnen huelen. Ech gesinn dat och als en optimistesche Schratt a Richtung Normalitéit. Fir de CSA vun Esch, do wäerte mer dat e bëssen decaléieren, dass nach méi zoulaaft. Méi grousst Anzuchsgebitt, dat bleift bis zum 15. Juni op. An da gëtt ab dem 15. Juni dann Esch och voraussichtlech zougemat an d'Luxexpo gëtt an den en veille gesat, wéi mer dat nennen. Dat heescht, déi maache mer zou, a mer ritten se net richteg of. Dat ass, d'Luxexpo hale mer souzesoen prett, fir als éischt erëm opzemaachen, wann e Besoin giff kommen, dass een do gegebenfalls kéint ganz schnell reagéieren an erëm lues a lues ufänken. Dir erënnert Iech, mir hunn déi CSAen och ganz schnell am Ufank, bannent enger décker Woch, opgeriicht an elo si mer dann an enger Phas ukomm, wou mer dat kënnen eroffueren. D'Maisons médicales, déi ginn de 25 Mee, wéi et schonn annoncéiert war, erëm op. D'Ëffnungszäiten, esou wéi dat virdrun och war, wäerten all Dag an der Woch vun owes 8 bis moies 7 sinn an da Weekend a Feierdeeg iwwer de ganzen Dag. Dat wat hei ännere wäert ab dem 25 Mee par rapport zu dem Regime wou fréier wor, dat ass, datt en Telefonsystem, eng Telefonsplattform wäert ageriicht ginn, fir d'Rendez-vous'en iwwer Telefon ze huelen, fir ze evitéieren, dass Leit dohinner ginn. Dat ass ëmmer nach eng Virsiichtsmoossnam, déi en place bleift. Mir hunn och gemierkt, dass Gott sei Dank manner Froe kommen. Eis Hotline, déi immens villes geleescht huet iwwer déi lescht Wochen an Deeg, fänkt och un, lues a lues manner sollicitéiert ze ginn. Déi gëtt och lues a lues an den Auerzäiten ass se schonn erofgefuer. Mir sinn amgaangen, och do e Bilan ze maachen an ze kucken, wéi mer eis kënnen opstellen, fir déi iwwer déi nächst Wochen a mir engem gérablen Rhythmus ze halen. Ech wëllt nach eng Kéier och wierklech vun der Geleeënheet profitéieren, fir all deene Leit, och zemools an de CSAen an op der Hotline, déi do virun allem och fräiwëlleg am Asaz waren, do hate mer immens vill Leit, déi sech dofir hierginn hunn, déi hir Weekender wierklech geopfert hu fir do an den Déngscht ze goen, hinnen e ganz, ganz, ganz grousse Merci. Dat war en enormt Zeechen u Solidaritéit. Ouni si wär dat absolut net denkbar gewiescht. Voilà, wat bleift elo? Dringend, ganz villes ass dringend. Ech géif och do de Leit wierklech confirméieren, dass mer am gaange sinn, mat allen Acteuren ze kucken, déi normal Behandlungen, déi ausgesat gi sinn, esou schnell wéi méiglech eropzefueren. Och hei nach eng Kéier en Encouragement un d'Leit, Wennt Iech un Är Dokteren, hutt ëm Gottes wëlle keng Angscht, bei den Dokter ze goen. Dat ass alles gutt ofgeséchert, jiddwereen ass preparéiert. Mir hu geléiert mat deem Virus ëmzegoen a sämtleche professionelle Beräicher an et ass extrem wichteg, datt d'Behandlungen elo net nach weider verzögert gi sinn. Dat ass schonn e schwéieren Impakt. Ech denken do och, ech war un de Rehazenter zum Beispill, ganz vill Leit, déi am Fong geholl och dréngend Reeducatioun gebraucht hätten no hiren Operatiounen, hunn déi net kënne kréien. Och do si mer amgaangen ze kucken, wéi mer dat elo esou schnell wéi méiglech kënnen nees méiglech maachen, eventuell duerch Soinen, déi doheem kënne gemat ginn. Do sinn eng Rei Pisten, déi opgezeechent gi sinn, déi amgaang sinn ze exploréieren, dëst alles an der Optik fir lues a lues, net nëmme lues a lues, mee wierklech och esou schnell wéi méiglech do an eng Normalitéit ze kommen an de Leit déi Déngschtleeschtunge wierklech nees kënnen unzebidden, sief et an der direkter Behandlung, sief et an der Reeducatioun, sief et och an der Preventioun, déi ass net ze vergiessen. D'Preventioun ass ëmmer e bëssen esou d'Stéifkand, well een net den direkten Impakt gesäit, mee et ass extrem wichteg natierlech och an der Preventioun rëm normal ze schaffen, well den Impakt dovunner, wa mer déi net anstänneg maachen, dee wäert och visibel ginn a säi Präis hunn. Voilà, mir wäerten also alles drop setzen, fir d'Auswierkunge vun dëser Kris esou kleng wéi méiglech ze halen. Mir sinn oppe fir all Suggestiounen, déi kommen, wa nach Mësstänn dorëmmer sinn. Mir hunn immens vill Echangen och mat eisen Deputéierten an der leschter Zäit. Dat ass och e Kanal, deen. ganz vill gehollef huet, Opmierksamkeet ze schafen fir Saachen, déi vläicht am Detail net esou geklappt hunn. Mir hunn an der Urgence villes misse maachen a wéi jiddweree weess, wann een an der Urgence schafft, schafft een normalerweis net an der Perfektioun. Och do vun eiser Säit nach ëmmer, Sot eis, wann Iech Saachen opfalen, wann Ideeë sinn. Ganz villes ass wierklech vun de Leit komm, vun de Leit dobaussen, iwwer Messagen, iwwer Ëmweeër, wat ganz gutt Ideeë waren a wat och oft Problemer waren, déi mir vläicht vun eis aus net gesinn hunn beim grousse Bild, mee déi ee wierklech konnt léisen an déi een einfach konnt léisen. Dat ass dat, wou mir eis och wëllen drop verloossen. An deem Sënn wär ech fir mäin Deel do duerch an da wär et fir Froen. Moien. Ech hunn e puer Froen. Ech fänke mat där einfachster un. Här Bettel, Dir sot virdrun, datt Dir gesitt muer d'Vertrieder vun de Culte. Voilà. E Freide, pardon. E Freiden, net muer, e Freiden. E Freideg de Moien ass de Rendez-vous fixéiert, net, net muer. Muer ass. Dat war einfach. Merci. Dann eng Fro vläicht un d'Madame Lenert. Wat d'Simulatiounen ugeet, wann ech richteg dat an Erënnerung hunn, da sollt elo mol den Deconfinementsszenario, deen Der decidéiert hutt, berechent a simuléiert ginn. Ech hunn déi elo nach néierens gesinn. Ginn déi publizéiert? Wéini? A par rapport zu den Décisiounen, déi fir den éischte Juni ustinn, wat jo elo nach surtout den Horesca-Secteur betrëfft, ech weess, Dir hutt gesot, et ass ze fréi fir iergendeppes elo haut ze soen, mee an deene Simulatiounen, déi eis scho virleien, aus deene geet kloer ervir, datt, wann een dat opmécht, och mat Sécherheetsmesuren, datt dann eng zweet Well kënnt, déi riskéiert relativ dramatesch ze ginn. Dat heescht, Dir kéint eis awer vläicht haut soen, ob Der dat iwwerhat als Méiglechkeet gesitt an deenen nächste Wochen a Méint? Jo, geet duerch d'Fro. Gutt. Majo, d'Simulatiounen, op deene mer schaffen, dat sinn déi, déi Dir uschwätzt. Déi évoluéieren au fur et à mesure. Mir sinn do permanent am Echange mat der Uni. D'Methodologie ass jo schonn och virgestallt gi vun der Uni a mir wäerten déi natierlech och. Transparent opleeën mam Pak vu Mesuren, déi komme fir fir ze erklären, op wat mer eis foussen. Ech kann Iech soen, dass effektiv och do all gudden Dag nei Erkenntnisser kommen. Mir sinn haut, ouni wëlle virzegräifen, relativ optimistesch. Mir si quasi an engem Szenario, dass, wann net elo wierklech eng ganz schlecht Iwwerraschung a leschter Minutt kënnt, dass mer an enger ganz gudder Startpositioun sinn fir villes. Mee wéi gesot, mir schaffen do drunner quasi, ech wëll net soen Dag an Nuet, an deem Situatioun si mer net méi grad, awer wierklech Dag fir Dag nach fir ze aktualiséieren, och opgrond vun dat wat afléisse gelooss gëtt an déi Modeller. Dat sinn am Fong och elo déi Effete vun den éischten Ouverturen. Dat heescht, iwwert de Weekend wäert dat nach eng Kéier wierklech komplett duerchgespillt gi mat deenen Erkenntnisser, déi mer elo kritt hunn um Niveau vum Impakt, duerch déi lescht Lockerungen, déi en place gesat gi sinn, soudass mer wierklech fir de Méinden och an der Regierung eng gutt Basis da virleie wäerten hunn, fir déi Decisioun, déi mer mussen huelen a wëllen huelen, och kënnen ze huelen. Wéi gesot, just fir ze complétéieren, Mir wëssen, dass bei all, bei all Deconfinement nei Fäll kommen. Mir wëssen, dass am Moment de Virus do ass. Ech wëll just drun erënneren, wéi den 20 Abrëll decidéiert ginn ass, de Bau opzemaachen, geduecht ginn ass, datt et kéint zu enger Katastroph kommen. Et ass net zu enger Katastroph komm, well d'Leit sech och un déi Regele gehale hunn, déi mer zesumme mam Patronat a mat de Gewerkschaften och zum Beispill fir de Bausecteur ausgehandelt hunn. Dat heescht, am Moment gesi mer, datt bei de Modernisatiounen, déi am Ufank gemaach gi sinn, verschidde Gespareure wéi zum Beispill de Mask, awer haut en Impakt huet, wou et, an ech muss dat zouginn, och wann verschidden international Organisatiounen nach ëmmer net sécher sinn, ob de Mask elo wierklech super oder net super ass, mir gesinn awer, dass awer mat engem Geste barrière supplémentaire a mam Respekt vun de Gestes barrièren, déi mer scho gefrot hunn, d'Zuele gutt sinn. Obwuel mer opgemaach hunn, hu mer keen Impakt vun där Ouverture vum 20 Abrëll kënne gesinn. Dat heescht, dass am Fong elo gesi mer, wéi den 11 Mee, an et mierkt een et awer och, dass do wou een déi lescht Zäit Leit begéint huet, an dass do eeben, wou mer wierklech och d'Eegeverantwortung hei eng ganz grouss Roll huet. Mir hunn Iech jo schonn hei op där selwechter Plaz gesot, dass mer net wëllen, dass d'Police bei d'Leit heem schelle geet, fir ze kucken, ob do d'Reegele gehal ginn. Mir froen do eng eege Verantwortung vun all eenzelnem Bierger. E muss sech bewosst sinn, dass wann e seet, wa festgehal gëtt, 't solle sechs Leit sinn an 't soll een eng Distanz huelen, ass net fir 50 Leit doheem ze hunn an een nieft deem aneren ze stoen. Mir gesinn, dass all déi, de Gros vun de Fäll, déi och déi lescht Zäit komm sinn, awer komm sinn, well d'Leit sech dann zesumme getraff hunn. Dat heescht, dass am Fong deen, deen Zesummesinn, ouni Distanzen ze halen, de plus grand Vecteur, Développeur vum Virus och ass. An dowéinter, wéi gesot, wann, wann och d'Restauranten oder d'Caféen e Méindeg annoncéiert ginn, fir wéini se kënnen opmaachen, dann ass et och net de Restaurant an de Café, wéi mer e kannt hunn, Dat heescht, dass ee steet, dass een ee nieft deem aneren ass, dass een um Comptoir hänkt an et cetera, et cetera. De Bistro muer an de Restaurant muer, wann en opgeet, kritt eng aner, en anert Gesiicht wéi dat, wat mer bis elo kannt hunn. Mir hu fir eng gewëssen Zäit nach ëmmer Obligatiounen, well am Moment sinn d'Obligatiounen, déi normativ och sinn a wou mer der Meenung sinn, dass nach fir eng gewëssen Zäit och déi normativ Positioune musse bleiwen, an hoffen, An hoffen, wa mer weider alleguerten déi Responsabilitéit an déi responsabel Haltung och hunn, dass mer et fäerdeg bréngen, zesumme vun engem normativen op engem Recommandatiounssystem ze hunn, well mer mierken, dass jiddweree sech bewosst ass, dass wat mer säit dem éischten Dag soen, hie selwer en Deel vun der Léisung ass, wann en sech drun hält, an en Deel vum Problem ass, wann ech un d'Reegelen net hält. Mee wéi gesot, am Moment sinn déi Zeenarioen an all déi Modellisatiounen sinn nach, ginn ausgeschafft, ausgeschafft, permanent ausgeschafft. Mee esou wéi ech och schonn an der Chamber gesot hat, Madame Sinner, déi Donnéeën, also d'Metadonnéeën, gehéieren och der Uni. Mir hunn awer bei hinne schonn intervenéiert, datt et wichteg wier, datt och Saachen do erauskommen. Et kann net sinn, datt een do d'Gefill derno giff kréien, mir giffe gäre Saache verstoppen, dat heescht, wann d'Uni och nees bereet ass aner Donnéeën erauszeginn, mir wäerten se op jidde Fall encouragéieren, wäerten déi och da kënnen direkt public gemaach ginn, mee et sinn net eis, et sinn déi vun der Uni. Okay. Ech géing dovun aus, Dir bezuelt se, da wäert Der e bëssen e Wuert matzeschwätzen hunn, mee bon. Ech wollt Iech nach eng lescht Fro stellen, wann ech. D'Uni kritt Kredit, Dir musst wëssen, d'Uni huet e Budget, d'Uni schafft och mat deene Saachen an ech fannen et grad esou gutt, wann d'Politik net der Uni seet, wat se ze maachen huet oder wat se net ka maachen. Ech mengen, dass d'Liberté vun der Universitéit ganz wichtig ass. Dofir ginn et och Conseiller. Mir hunn eis Vertrieder do a mir wäerten op jidde Fall mat där néideger Diligenz froen, dass et wichteg wier, se kënnen erauszeginn. Mee ech si frou, dass, esou wéi bei de Medien, Dir fräi schafft, bei der Uni se och fräi schaffen an dass net d'Politik seet, wat muss oder wat net dierf. Also wéi ech virun virun enger Woch bei der Uni bei de Fuerscher war, hu se mir gesot, si giffen se erausginn, mee d'Regierung giff decidéieren, wéini. Dat heescht, dat ass elo e bëssen en contradictioun. Ech sinn dann awer elo confiant, dass se elo deemnächst dann da kommen. Also wann si averstane sinn, hu mir näischt dogéint. Voilà. Meng lescht Fro, Wann ech opmierksam genuch nogelauschert hunn, dann hat Der gesot, Dir hätt och de PNEC haut Festgehalen. Kënnt Der eis soen, wann ech gleeft, wat Der no den öffentleche Consultatiounen, wat Der do vun Ännerunge virgeholl hutt? An ech denken, dass virun allem d'CO2-Steuer, wéi déi elo ausgesäit, dat ass, wat d'Leit interesséiert. Voilà, wéi gesot, d'Madame Dieschbourg wäert d'nächst Woch och eng Pressekonferenz maachen, wou se méi am Detail wäert goen, huet se eis och de Moien ugekënnegt. Wat ech Iech ka soen, ass, datt mer déi Ziler déi mer eis ginn hunn, vun enger Reduktioun vu 55 vum Effet à gaz de serre festgehal hunn. Mir hunn och festgehal, dass mer 25 Prozent vun Energië renouvelablen wëllen hunn. A mir hu bei der Efficacité énergétique eis d'Fourchette ginn tëschent 40 a 44 Prozent. Et sinn eng Rëtsch vu Mesuren, déi festgehale gi sinn, wéi gesot, iwwert All déi prezis Mesuren en interne huet d'Madame Dieschbourg gesot, dass se selwer och wëllt driwwer kommunizéieren. Ech kann lech just soen, dass déi Mesuren, déi mer och de Moien ugeholl hunn, Moien ugeholl hunn, an där Relance économique en Impakt kréien an an där Logik si vun de PNEC, vun deem Green Deal. Dat heescht, dass mer eng méi nohalteg Politik wëllen a virun allem och d'Habitude vun de Leit och ënnerstëtzen, wéi gesot, ob dat an der Mobilitéit ass, ob dat beim Bau ass, ob dat beim Erhëtzen ass, etc. Etc. Mee wéi gesot, déi präzis Detailer huet d'Madame Dieschbourg gefrot, fir kënne selwer ze presentéieren. Dofir respektéieren ech dat och. Tom Haas, Tageblatt, Ech hätt eng Fro zu de Simulatiounen, déi Dir ugeschwat hutt, Madamm Lenert. An zwar, d'Luxair huet jo och elo erëm Flich opgemaach, ënner anerem Richtung Stockholm. Schweden war jo eent vun deene Länner, wat am wéinegsten, wat d'Confinement am wéinegsten niddreg gehalen huet. Wéi koum déi Entscheedung zustad, datt Stockholm erëm kann ugesteiert ginn, well do de Virus awer relativ wäit propagéiert ass? A besteet do de Risiko, deen, dass dee mat op Lëtzebuerg erëm zréckbruecht gëtt an dass doduerch quasi och nach eng Well duerch den international Reesen erëm ausgeléist gëtt? Mir hate keng Beschränkungen bis elo fir d'Reesen, wat ugefluch ginn ass. Insofern ass dat net en neien Moment oder eppes, wat mer fräiginn hätten. Dat si Länner gutt, wou eng aner Politik gefuer ginn ass. mee déi u sech net vun ons op iergendwéi enger rouder Lëscht oder op engem, mir hu keng esou eng Lëscht, wou mer elo soen, do däerft Der net higoen. Jo, natierlech, mee de Luxair war jo awer gegroundet an dat huet jo awer trotzdem hei an d'Berechnung mat eragespillt, huelen ech jo mol un, well do duerch jo awer relativ vill Saachen aus, also relativ vill Méiglechkeete vun dem Virus vum Bausse erabréngen ausgeschloss waren, oder? Also et wäert sécherlech eraspillen an deene Modalisatiounen, déi mer elo um Lafen hunn. Dat ass jo och een neie Moment. Dat ass jo eréischt viru e puer Deeg, wou déi Annoncen och elo komm si vun der Reprise. Insofern huet Der Recht, dat ass eppes, wat mer elo wäerten eranhuelen, mä wat zu deem Zäitpunkt vun deenen éischte Berechnungen effektiv net an den Modalisatiounen dra war. Mir hunn natierlech déi spezifesch Situatioun hei zu Lëtzebuerg, dass mer egal wéi ganz vill Mouvementer hunn, transfrontalier, soudass mer keng, mir sinn net an enger Situatioun, wou mer ons iergendwou kënnen eng Hypothees ausdenken, dass mer alles géifen zoumaachen. Dat ass illusoresch. An esoufer'n ass dat näischt, wat op der Tagesuerdnung steet, fir dat anzedämmen à ce stade. Mee Dir hutt Recht, et ass een nei Moment an dat wäert afléissen an déi Iwwerleeungen, déi elo gemat ginn. Dat erkläert och, firwat ëmmer wierklech last minute, wa mer wierklech kucken, wat ass d'Situatioun haut, wat sinn d'Impakter gewiescht vun där Öffnung vu virdrun, fir dass mer wierklech an deene leschten Deeg dann, éiert mer déi nei Mesuren huelen, wierklech eng esou eng gutt wéi méiglech Vue hunn op d'Situatioun, wéi mer se hei virfannen. Huet den Nodeel, dass mer net vill Detailer am Viraus erausginn, mä dat ass de Präis dovunner. Dann hätt ech nach eng Fro zum nationalen Energie a Klimaplang. Ech weess net, ob d'Madamm Dieschbourg wäert dee méi genau virstellen. D'Saach ass jo awer esou, datt dee jo. Och mam Här Turmes. Mam Här Turmes, genau. Méi prezis déi Ministeren, déi involvéiert Ministeren, déi méi genau. Elo ass et jo awer esou, datt de Plang jo. quasi den éischten Draft verëffentlecht ginn ass, an do war eng Zäit vun enger ëffentlecher Consultatioun, déi elo zimlech genau an déi Zäit vum Confinement a vun der ganzer Coronakris e bësse eragefall ass. Këunt Dir ongeféier soen, wéi d'Réckmeldung vun der vun der Bevëlkerung a vun den eenzelne Gruppen, trotzdeem, war war do genuch Dialog am Endeffekt do? Wéi giff Dir dat aschätzen? Mir hunn de Moien net matgedeelt kritt, datt eng Demande do wier fir d'Délai'en supplémentaires ze maachen. Mee et soll een net vergiessen, datt mer eng Contrainte hunn, datt Bréissel, mir mussen nämlech op Bréissel schécken, an do ass och keen neien Délai zu Bréissel elo décidéiert ginn, wat dann vläicht eng ganz Prozedur hätt kënnen méi laang an der, au point de vue durée, kënnen bréngen. Mee mir hunn eng Contrainte, dee Plang muss elo op Bréissel goen. Mee ass dann trotzdem net d'Méiglechkeet do, datt elo d'demokratesch Akzepta, also d'Akzeptanz vun der Bevëlkerung vum Plang, well déi Consultatioun net do war, vläit elo och verléiert, well den demokrateschen Austausch net do war. Ech mengen, déi Diskussioun wor jo awer laang. Et ass jo net, wéi wa se elo réischt iwwer Mäerz d'Consultatioun jo ugefaangen hätt. Ech mengen, datt déi Consultatioun fréi genuch ugefaangen huet. Mee wéi gesot, Dir wësst, datt d'Mad, also den Här Turmes an d'Madame Dieschbourg eis matgedeelt hunn, datt de Gros vun deene Saachen, déi och erakomm sinn, mat verschafft gi sinn. Dat heescht, datt awer wierklech eng Participation active vun der Bevëlkerung waren. Et wore jo och Atelieren, et wor jo eng ganz Rëtsch vu Saachen, déi organiséiert gi sinn. Et ass net, datt mer einfach eppes affichéiert hunn a gesot hunn, hei, gitt Iech dat dot elo iergend eng Kéier ukucken. Et sinn Atelieren, et sinn eng Rëtsch vu Saachen och organiséiert ginn, fir wierklech och d'Leit mat anzebannen. Ok, gutt. Merci. Ech wollt just mol nach eng Kéier no de Grenze froen. Zu Däitschland ass elo op. Mir hunn awer nach ëmmer d'Belsch a Frankräich, wou et nach net richteg leeft. Do hat den Här Asselborn iergendwéi gemengt, mir kéinte elo deemnächst erëm an d'Belsch fueren. Ass do nei Moment? Hutt Der eppes Verbindleches do? Den Här Asselborn huet eis de Moien och am Regierungsrot iwwert deen dote Punkt informéiert, dass en a Kontakt wier mat sengem belsche Kolleeg. Dir musst wëssen, dass se an der Belsch dee Conseil de sécurité hunn, wou och d'Regiounen dra vertruede sinn an déi verschidde Ministeren dra vertruede sinn. Mir hu verschidde Regiounen, déi selwer bei eis froen, mir wiere frou, wann et nees géif opmaachen, mee et gëtt an deem Conseil do decidéiert. An dee Conseil schéngt es do, wéi wann si géifen Décisiounen huelen, nodeem si matgedeelt kréien, wat déi verschidde Länner dann decidéieren. Si willten am Fong net eng ze grouss. ze groussen Ënnerscheed hunn tëschent den Nopeschlänner, dat heescht, dass dann am Fong en Tourismus géif gefuerdert ginn, fir iwwert d'Grenz ze goen, fir dann Aktivitéiten, déi si dann zum Beispill nach verbueden hätten. Esou hu mer et op jidde Fall och erkläert kritt, dass dat d'Limitatioun wär, déi se hätten. E konkreten Datum hu mer elo nach vun der belscher Säit net kritt. Ech weess, dass se dës Woch nees e Conseil de sécurité hunn, oder wor dee elo schonn, oder haut, an dass se da kéinten Annoncë maachen. Mee wéi gesot, an der Belsch Sinn si vill verschidde Leit déi matschwätzen, wat och hiert gutt Recht ass, mee wéi gesot, si mussen och dann op e gemeinsamen Nenner kommen. An an där doter Fro schéngt et wéi wann dat nach net am Moment de Fall wier. Wat awer ass, mir hunn, si hunn, et ass jo net datt se zou ass, dat heescht d'Leit komme jo, et gi Kontrolle gemaach, et si jo och sporadesch Kontrollen, et sinn net iwwerall Kontrollen, mee d'Belsch huet awer nach e Confinement am Moment, wou se de Leit am Fong net erlabe fir kënnen och fräi iwwerhaapt kënnen am Land och ze interagéieren. Mee wéi gesot, mir sinn a permanente Kontakt och mat hinne fir eeben ze kucken, esou séier wéi méiglech do déi Grenzen nees opzemaachen. Mee wéi gesot, do besteet awer wierklech och en Echange a mir ginn informéiert am Viraus, wann do awer Ännerunge géife kommen, wat net bei jiddwerengem de Fall war. Zu Frankräich, do ass jo ugekënnegt ginn, datt se de 15 Juni, bis de 15 Juni jo déi Mesure giffen hunn. Wann dat selbstverständlech virgezu géif ginn, wier dat och an eisem Avantage. Ech weess, datt mer och reegelméissege Kontakt hu mat eisen Nopeschresponsabelen hei aus der Groussregioun, wou d'Madame Cahn och mat den Exekutiven aus der Groussregioun och en Echange och hat, fir eeben do eng gewësse Koordinatioun och ze kréien. Mee wéi gesot, dat ass a Frankräich och eng Decisioun, déi zu Paräis geholl gëtt. An am Moment ass de 15 Juni deen Datum, dee se ugekënnegt haten. Mee wéi gesot, alles, wat virdru ka sinn, ass besser. Also den Här Asselborn huet eis gesot, dass en Hoffnungen huet, dass d'Belsch éischter opgeet wéi Frankräich, huet en eis de Moie matgedeelt. Gudde Mëtteg. Eng éischt Fro un d'Madamm Lenert. Gëschter gouf jo an engem oppene Bréif vun zwee Privatlaboen eng Kéier d'Teststrategie ferm kritiséiert, respektiv gouf jo ugeprangert, datt Dir gesot hätt, datt déi éischt Tester aus Südkorea net performant wären. Do goufe jo ganz vill Froen opgeworf. Hätt Der do nach eng Kéier Prezisiounen ze ginn oder eng Reaktioun ze ginn un déi zwee Privatlaboen, déi sech gëschter gemellt hunn? Jo, dat ass mer natierlech net onbekannt. Ech hunn effektiv eng Formulatioun benotzt gehat, déi sécherlech net glécklech war, well mer amgaang waren, iwwer déi nei Tester ze schwätzen, a well Differenze sinn tëschent den Tester. Dat heescht net onbedéngt, datt déi eng besser sinn ewéi déi aner. Si sinn anescht, et ass eng aner Generatioun dovunner. A selbstverständlech sinn déi Tester, déi och nach ëmmer am Gebrauch ginn, déi si ganz gutt am Resultat a sinn och zouverlässeg. An d'Differenz ass och net, hunn ech mer erkläre gelooss im Nachhinein, um Niveau vun der Feelerquot, guer net. Dat heescht, do kann all Mënsch rassuréiert sinn, déi Tester sinn absolut gutt fir hiren Zweck. Et ass just, dass déi aner eng Generatioun sinn, déi méi sensibel sinn. Dat heescht, se erkennen de Virus méi schnell, wann ech dat richteg verstanen hunn, an mee et ass awer net doduerjer, dass d'Qualitéit u sech a Fro gestallt wär, an do brauch och kee sech Suergen ze maachen, an dat war sécherlech net esou gemënzt, wéi et mer erausgerutscht ass, wou ech gesot hunn, déi si besser. Ech hunn dat verstanen, dass ech do d'Wierder hätt missen anescht gebrauchen. Gutt, a fir do kuerz anzehaken, déi ass do elo, ech mengen e Freide soll jo an enger Pressekonferenz nach weider Detailer kommen, och vun der, vun de Chercheuren, mä ass geplangt, dass alleguer d'Laboen age, age, wéi soll ech soen, ageschloss wäerte ginn, fir déi grouss Teststrategie ze fueren, déi elo nach kënnt. Ech wëll lo däi Pressekonferenz net virgräifen, mee mir haten schonn e puer Mol ugeschwat op Froen, déi komm sinn. Dir wësst, dass déi Derogatioun, déi geschwat ginn ass, fir kënnen direkt ze kontraktéieren, dass déi zäitlech begrenzt ass, soudass souwisou eng ganz normal Ausschreiwung wäert an der Suite gemat ginn. Dat war op alle Fall den Avis, deen ageholl ginn ass vun der Commission des soumissions zu deem dote Projet. Dat ass eng Autorisatioun, déi op dräi Méint maximum limitéiert war. Soll ech dovunner ausginn, dass do en Retour à la normalité, wat déi normal Ausschreiwungen betrëfft, wäert antrieden? An dann un de Premier nach d'Initiativ vum franséische President an der däitscher Kanzlerin fir de Plan de relance op europäeschem Plang vun de 500 Milliarden ass virun nees ënnerschiddlech opgefaasst ginn. Déi üblech Länner, déi bis elo jo dogéint waren, fir esou e Projet dann ze fueren, hu sech schonn dogéint ausgeschwat. Wat ass Är Positioun dozou a sidd Der optimistesch, dass dat Ganzt dann Ech wäert e Konsens fannen op europäeschem Plang. Also mir si positiv zu all Initiativ, déi fäerdeg bréngt, eng gewësse Solidaritéit eranzebréngen. An ech mengen, datt déi däitsch Kanzlerin sech do mam franséische President op eng Linn gëeenegt huet, schonn e staarkt Zeechen ass, och vun engem vun awer enger vun zwou wichtege Natiounen an Europa, datt déi sech gëeenegt hu fir dat doten unzekënnegen, well et geet jo drëms, datt mer wierklech d'Solidaritéit nees grouss schreiwen. Ech verstinn de Fait ass, wat mer mussen hunn, ass als éischt d'Solidaritéit. Wa mer keng Solidaritéit méi hunn, dann ass den europäesche Projet, Net deen, deen e geduecht war. Et ass e Friddensprojet, e Solidaritéitsprojet, eppes zesumme maachen. Dat heescht Solidaritéit. Ech verstinn awer, datt ee seet, et muss awer och limitéiert sinn. Dat heescht, et muss limitéiert sinn op deene Saachen, déi och gefrot ginn, wann eng Relance économique kënnt, wann eng eng Hëllef kënnt, zum Beispill fir Secteuren, déi touchéiert sinn, dann dierf et net fir Fehleren ze begläichen, déi déi lescht 20 Joer gemaach gi sinn, dann ass et jo hei am Fact vun der Kris, wou mer musse kucken, wéi mer deene Länner kënnen hëllefen, wéi mer zum Beispill kënnen am Milieu hospitalier, wou mer gesinn hunn, dass verschidde Länner méi getraff gi sinn, well se eben net déi Infrastruktur haten, déi se, déi se, déi se bräichten, wéi mer do kënnen ënnerstëtzen. An déi drëtt Saach ass, dass een awer och muss eng gewësse Kontroll hunn, dat heescht, dass ee muss gesinn, dass déi Suen och gebraucht gëtt fir do, wou se geplangt waren. De Problem ass, Déi eng wëlle keng Solidaritéit a verschidden anerer wëlle keng Kontroll. An da muss mer elo kucken, wéi mer et fäerdeg bréngen, an ech mengen, dass och, ech hat d'Madame von der Leyen um Telefon dës Woch, dass mer eeben, andeem mer zesummen als Europäesch Unioun der Kommissioun Mandater ginn, fir och frësch Suen, u frësch Sue kënnen ze kommen. Eng Pist ass, wéi mer kënnen dann all zesummen, andeem mer Garantien huelen, an deen, dat ass de Moien och wichteg fir eis gewiescht, dass mer och déi Garantien huelen, fir dass mer iwwert den ESM, dass mer kënnen och iwwert d'BUI, dass mer kënnen déi verschidde Véhiculen, dass mer kënnen wierklech och déi Ënnerstëtzung ginn op lëtzebuergeschem Niveau, déi Garantien och kënnen gi fir dass déi Solidaritéit och eng Realitéit gëtt. Dir frot mech, ob ech optimistesch sinn oder net. Ech si vun Natur aus normalerweis ëmmer e groussen Optimist, dat muss ech zouginn, wat wat och d'Liewe ganz oft méi schéi mécht. Mee ech ginn dann och heiansdo enttäuscht an ech muss Iech soen, dass déi déi lescht Wochen a Méint een, och wann ee meeschtens d'Gefill hat, dass näischt weiderkomm ass, een awer stéckerchesweis komm ass an zum Beispill am Ecofin awer eng Rëtsch vu Mesure geholl gi sinn, déi awer an déi richteg Richtung ginn. Dat heescht, mäin Optimismus ass net gestuerwen, mäin Optimismus Ass nach ëmmer do. A wéi gesot, ech hoffe just, dass mer elo déi véier, déi méi dur sinn, an do sinn der vun all Partei, dat géi vu schwaarz op rout, op blo, et ass wierklech vun allem dran, a mat Regierunge mat gréng, ouni gréng, mat blo, mat rout, mat wierklech vun allem, dass een et fäerdeg bréngt awer och e verstännege Wee ze fannen, an dass Europa och, wéi gesot, De Projet ass, datt, wann et engem schlecht geet, ee kuckt, wee ka solidaresch sinn, fir een aus enger Situatioun erauszekréien. Mir sinn net all d'selwecht duerch déi dote Kris getraff ginn, an ech mengen, déi, wou kënnen et sech erlaben, sollen eng gewësse Solidaritéit, mir froe jo näischt, fir just ze ginn, mee awer ze hëllefen, deenen aneren ze hëllefen.